אונז האלט מיר יעצט נאכדעם וואס מען ענדיגט א ווינטער, מען גייט אריין אין פסח, און נאכדעם פאנגט זיך אן א נייע סיזען, עטליעסט ביי היימישע אידן, וואס אונז רופן מיר עס די זומער, וואס ס'פאנגט זיך אן א נייע זאך, וואס עפעס א געוויסע פרישע פילינג פון א התחלה פאנגט זיך אן. מיין קוועשטען וואס איך האב פאר דיך, וואס איך וויל דיך פרעגן איז, איך האלט דא נאך בערך הונדערט דרײַסיק שמועסן אין קול מבשר, אונז האמיר גערעדט פון אלע מיני סאבדזשעקטס, אונז האמיר גערעדט אסאך טעקניקל סאבדזשעקטס, וויאזוי צו עפענען אן אקאונט, וויאזוי צו אינוועסטן, וכו' וכו', און אונז האמיר אויך גערעדט פון געוויסע סאבדזשעקטס וויאזוי צו מצליח זיין אין ביזנעס. יעצט, איך וויל דיר זאגן, איך האב געשריבן אין די בוק, די בוק וואס איך האב ארויסגעגעבן די שליסל צו דיין הצלחה וואס יעדער איינער קען עס קויפן אדער אויף עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו אדער ביי חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בוקס און איך רעד דארט ארום פון די קאנסעפט אז כדי א מענטש זאל האבן אסאך סוקסעס בעזר השם איז כמעט נישט מעגליך אז א היימיש איד זאל צו דעם אנקומען אויב איז ער עמפלויד אדער טאמער איז ער יא עמפלויעד זאל ער מאכן זיכער ער האט א גוטע אינקאם און ער לעבט אין א גוטע בודזשעט און ער רייסט אראפ פון זיך וויפיל געלט ער קען כדי אוועקצולייגן צו בויען זיך צוביסלעך פעסיוו אינקאם אז ווען דו האלטסט שפעטער אין דיין לעבן למשל ביי חתונה מאכן וכדומה זאלסטו קענען מצליח זיין. ס'מיר אויסגעקומען אין די לעצטע פאר וואכן צו רעדן מיט עטליכע אינגעלייט וואס זיי הערן אויס די שמועסן און כ'מוז ענק זאגן איך בין געווארן אביסל פראסטרעיטעד, כ'בין געווארן פראסטרעיטעד נישט וועגן ווען איינער טוט אנדערש ווי איך זאג, כ'האב נישט קיין פראבלעם, טו וואס דו ווילסט. כ'האב גערעדט צו מענטשן וואס זיי יעדע וואך הערן זיי אויס די גאנצע שמועס, אלעס וואס אונז רעדן מיר הערן זיי אויס, און ער קען מיר איבערזאגן די שמועס און יענע שמועס און יענע שמועס, און איך פרעג אים, זאל מיך הערן, וואס טוסטו פאר פרנסה? זאגט ער מיר וואס ער טוט פאר פרנסה. ווי לאנג טוסטו דאס פאר פרנסה? זאגט ער מיר ווי לאנג ער טוט דאס פאר פרנסה. וואס איז דיין פלאן צו גיין ווייטער? ם, ער האט נישט קיין פלאן. ווי לאנג האט ער שוין נישט קיין פלאן? פאר דריי יאר. וואס טוסטו דא? וואס ביסטו דא אויסצוהערן די שמועסן? איך מיין, איך בין פלעין א ענטערטעינער, איך געב דיך ענטערטעינמענט, אויב קומסט פאר ענטערטעינמענט, איי טינק ס'איז דא בעסערע ענטערטעינערס ווי מיך. מיין גאול מיט די שמועסן איז איין זאך, מיין גאול איז דיך צו העלפן אז דו זאלסט האבן בעזר השם די גרעסטע הצלחה וואס איז מעגליך. כ'קען ענק איין זאך זאגן, איך האב גערעדט אויף קול מבשר מסתם שוין בערך זעקס זיבן יאר, פאר קאוויד האב איך געהאט פאר בערך צוויי יאר וואס איך האב גערעדט, די פראגראם האט געהייסן דיזיינינג סוקסעס, און אסאך אירע וואס איך רעד הער איך צוריק, ס'איז מיר אויסגעקומען צו רעדן מיט א אינגערמאן אפאר טעג צוריק וואס די אינגערמאן לייגט מיר אראפ וואסערע סוקסעספול ביזנעס ער האט א סיקס פיג א סעווען פיגער ביזנעס ער מאכט איבער א מיליאן דאלער א יאר באמת מצליח און ער אינדזשוי זיין ביזנעס ער לאווט זיין ביזנעס איך פרעג אים ווי לאנג ביסטו אין ביזנעס זאגט ער מיר בערך זעקס יאר וואס האט דיך געמאכט אריינגיין אין ביזנעס ווייל דער מענטש איז געווען קודם א עמפלויי אין א אנדערע פלאץ וואס האט דיך געמאכט אריינגיין אין ביזנעס און ער זאגט מיך די שמועסן וואס דו האסט געהאט פאר פינף יאר צוריק דאס האט מיך געמאכט אריינגיין אין ביזנעס דאס איז געווען מיין פוש האסט מיך נישט אויפגעהערט צו פושן און איך האב קיינמאל נישט גערעדט צו אים פערזענליך פאר דעם, איך בין נאר יעצט אויסגעקומען צו רעדן מיט אים, סאו איך זע מענטשן וואס זיי נעמען עקשן און דאס געבט מיר חיזוק אנצוגיין, אבער איך רעד יעצט צו דיר, א מענטש שטייט אין די סייד ליינס און ער טוט נישט גארנישט, פשוט ער שטייט און ער ווארט עס זאל אנקומען א געלעגנהייט, ס'זאל אנקומען די איך ווייס נישט וואס, עפעס זאל פליען פון הימל, און יו העוו נאו איידיע די אפערטוניטיס וואס די מיסט, איבערהויפט ווען ס'האלט מיר יעצט טו טאוזענד טווענטי פייוו, מ'האלט יעצט פאר פסח, ס'פאנגט זיך אן נאך פסח א נייע סיזען, לאמיר אביסל איבערשמועסן, זאלסט וויסן דו לעבסט היינט אין א צייט וואס פינף יאר ארום צו צען יאר ארום גייט מען צוריק קוקן, זייער אסאך מענטשן גייען זאגן אויף די מענטשן וואס האבן געמאכט סוקסעס פון די היינטיגע סיטועשאן, גייען זיי זאגן אז אויב זיי האבן געקענט מצליח זיין ווייל זיי זענען געווען אנפאנג פון די צייט מיט AI מיט איך ווייס וואס וואטעווער אלע מיני טעקנאלעדזשי וואס איז דא היינט אוועילעבל אז יעדע פשוטע מענטש קען מצליח זיין איבערהויפט א מענטש וואס ער האט נאלעדזש און ער וויל עס שעירן מיט א צווייטן ס'איז דא דידזשיטעל פראדוקטס וואס מען קען מאכן מען קען פארקויפן דידזשיטעל דו קענסט פארקויפן דיין אינפארמעישן איך זאג דיר זאכן וואס יעדער איינער קען טון יעדער וואס האט די מינדעסטע נאלעדזש אויף א זאך יעדע מלמד וואס פארשטייט ספעשל צו חינוך קען עס טון, יעדע מנהל וואס ספעשילייזט זיך, יעדע ביזנעס אונער וואס האט עני נאלעדזש, ער האט א געוויסע א געוויסע איידיע אדער א געוויסע וועג פון טראכטן אדער א געוויסע אינפארמעישן וואס ער קען ברענגען פאר אנדערע מענטשן, האט אנבעליוועבל אפערטוניטיס, איבערהויפט אז אונז רעדט מען היינט וואס די עקאנעמי איז ביי זייער אסאך מענטשן שווער, מענטשן מוטשענען זיך, קאסט אוו ליווינג איז זייער זייער ארויף, ס'קאסט אסאך געלט צו גיין אין גראסערי, ס'קאסט אסאך געלט צו לעבן, און ס'דא אפערטוניטיס פאר יעדן איינעם וואס דו קענסט דיך נעמען אין די הענט אריין און מצליח זיין, און פון דעם שרייב איך דארט אין די בוק אז אז דו ווילסט אין די לאנג טערם מצליח זיין מוזטו קוקן נאמבער וואן וואס קענסטו טון פאר דיר אליין, באט נישט גענוג וואס דו קענסט טון פאר דיר אליין, וויאזוי קענסטו עס נעמען צו נאך א לעוועל, זאל זיין רעסעשאן פרוף, דו זאלסט זיין די פראדוקט, דו זאלסט זיין דער וואס דו קען עס ברענגען, צו די מארקעט פלעיס, דו ווייסט אסאך מענטשן מיינען אז כדי צו מצליח זיין מיט דעם מוז מען האבן טויזענטער מענטשן, ס'איז נישט ריכטיג, דארפסט האבן אפאר מענטשן וואס זיי רעזענעיטן מיט דיין מעסעדזש, און דאס קענסטו טון כדי צו קענען מצליח זיין. ס'איז דא זאכן וואס דו קענסט היינט טון, איבערהויפט אין אינטערנעט ביזנעסעס, איך רעד בעיקר אינפארמעישן ביזנעסעס, למשל דידזשיטעל פראדוקטס, וואס איך טו דאס זייער אסאך, דידזשיטעל פראדוקטס מיינט בעיסיקלי אז דו פארקויפסט דיין נאלעדזש, און איך האב ברוך השם געהאט א געוואלדיגע הצלחה ווען עס איז געקומען צו דידזשיטעל פראדוקטס, די מעלה פון דעם איז דו קענסט אנהייבן מיט זייער ווייניג קעפיטל, אדער אפילו אסאך מאל אן קיין קעפיטל, דארפסט גארנישט האבן קיין געלט פאר דעם, און אסאך מאל מיינען מענטשן אז ס'איז זייער קאמפליקעטעד אז איך זאל אנהייבן אזא מין זאך, אה, איך ווייס נישט וואו פאנג איך אן, וואסערע סאפטוועיר דארף איך האבן, וואסערע וואסערע וואסערע מעסעדזש גיי איך זאגן, ס'דארף נישט זיין קאמפליקעטעד און נאך מער פון דעם ווי ווייניגער קאמפליקעטעד ס'איז, וואס דאס מאכט אסאך מאל נישט קיין סענס פאר מענטשן, ווי ווייניגער קאמפליקעטעד ס'איז, אלץ מער האסטו בעזר השם א מקום פאר הצלחה. סאו כ'וויל דא ארומרעדן פון אפאר נקודות, איידיעס, וואס דו קענסט טון כדי דו זאלסט זיין דיפרענט, כדי דו זאלסט קענען ברענגען א געוויסע פראדוקט, א געוויסע דידזשיטעל פראדוקט צו די מארקעט פלעיס. און די סיבה פארוואס איך רעד פון דידזשיטעל פראדוקטס איז ווייל עס איז א זאך וואס כמעט יעדער קען עס טון. יעצט איך וויל דיך זאגן זייער קלאר, איך רעד אסאך מאל צו מענטשן, זיי זענען שעמעדיג, זיי זענען צוריקגעצויגן, די אלע זאכן איז, ס'לייגט אים ארויף א געוויסע שרעק, א געוויסע פחד, איך זאל גיין צו מענטשן, ווער בין איך, פלוצלינג ווערט ער א ענו, מי אני, אז איך זאל טון אזא זאך. די אלע זאכן קומט פשוט פון א צוקלאפטקייט וואס דו האסט פון אדער פון טשיילדהוד טראמא, אדער פון איך ווייס נישט פון ישיבה, אדער פון דיין איך ווייס נישט וואס, יעדער איינער האט זאכן וואס איז וואטעווער, איך האב אויך איך האב אויך נישט אייביג עס געטון, איך האב אויך עס נישט אייביג געקענט טון, איך האב מיך געדארפט טרעינען, און ס'איז א זאך וואס דו דארפסט אייביג טראכטן ביי דיר, וואס וויל איך? וואס איז דיין עיקר גאול? איך וועל דיר זאגן וואס, איך האב א מורא'דיגע מורא'דיגע מאוריוועישאן וואס ס'מאוריוועיט מיך צו זייער אסאך זאכן אין מיין לעבן, און די יסוד פון דעם איז א זאך וואס איך האב אמאל געליינט פון ר' נחמן, אין חיי מרן מיין איך שטייט עס, וואס ר' נחמן זאגט דארט אז מיט קינדער דארף מען האבן זייער אסאך סבלנות, ווייל אויב דו האסט נישט קיין סאך סבלנות מיט קינדער, דארפסטו שפעטער האבן נאך מער סבלנות. אזוי זאגט ר' נחמן. וואס איך פארשטיי ס'מיינט איז, אז ווען א טאטע אדער א מאמע, אין די קינדערישע יארן פון די קינד, פון זייערע קינדער, אויב זיי גייען זיך זייער שנעל אויפרעגן, זיי גייען דערלאנגען פעטש פאר יעדע קלייניקייט, זיי גייען זיך אויפפירן מיט א ענגער, זיי וועלן נישט האבן קיין סבלנות פאר זייערע קינדער. די קינד ווערט עלטער, און די קינד האט זיך אנגעפאקט מיט טראומא וואס די קינד האט באקומען אלס קינד, גייט די קינד שפעטער, רעבעליאן אדער טוהן געוויסע זאכן און איבעראל ווען די קינד איז א טינעידזשער און דעמאלטס גייט די טאטע מאמע דארפן האבן סאך סאך מער סבלנות סאו די חילוק איז דעמאלטס איז עס נישט ביי טשויס דעמאלטס ביסטו געפארסט אז די ווילסט סורווייווען נאך א טאג מען זאל נישט געפריווט ווערן ווער ס'ווייסט וואס איך רעד אבער אז די ווילסט סורווייווען נאך א טאג מוזטו האבן סבלנות אין די קינדערישע יארן האסטו נאך געדארפט דיך אליין פראגרעמען כדי צו קענען ארבעטן אויף דיין סבלנות, האסט געדארפט אליין אקעי איך גיי יעצט האבן סבלנות, דעמאלטס האסטו נאך געקענט אן סבלנות טון זאכן ווי למשל זיך אויפרעגן און שרייען און פארפירן און איבערדרייען, סאו ווילסט דו דארפסט טשוזן, דו ווילסט אין די קינדערישע יארן פון די קינד רעד איך אין די יונגע יארן אביסל, אדער שפעטער דארפן האבן אסאך, און באמת דאס איז א יסוד היסודות פאר די לעבן אין אלע זאכן, און איך זעה ביי מיר אויך אין אנדערע עריעס, קענסט עס אנהיטן די שלום בית, א מענטש איז נישט מקיע משקיע אין זיין שלום בית וועסט דו שפעטער דארפן משקיע זיין סאך מער, א מענטש לייגט נישט אוועק קיין געלט מיט צו חתונה מאכן וועט ער שפעטער זיין סאך שווערער אוועקצולייגן, אין יעדע זאך קענסטו עס טון, און די זעלבע זאך וואס איך וויל זאגן פאר א מענטש איז, אויב דו ביסט אין א סיטועשן איך בין שעמעדיג, כדי צו קענען טון די נעקסטע סטעפ. איך בין דערשראקן, איך בין דערשראקן צו טון די נעקסטע סטעפ. ס'איז דא א שטארקע טשענס, מיין טייערע ברודער, איך זאג דיך עס ווייל איך וויל דיר העלפן, אבער ס'איז דא זייער א שטארקע טשענס אז אויב דו גייסט נישט טון די ריכטיגע מאוו יעצט צו גיין צו די נעקסטע סטעפ, צי איז עס אין דיין דזשאב, צי איז עס אין דיין ביזנעס, ווערעווער דו ביסט אין דיין פיינענשעל סיטועשאן, און דו גייסט פשוט פאר שרעק אדער פאר בושה נישט נעמען די נעקסטע סטעפ, העסטו שפעטער דארפן משקיע זיין סאך סאך סאך מער זאכן וואס יענץ וועט זיין סאך גרעסערע בושות, יענץ וועסטו דארפן איבערקומען סאך גרעסערע שרעק, למשל צו גיין אויסשטרעקן א הענט פאר איינעם העלפן מיך חתונה מאכן, קען זיין וועט ער זיין סאך גרעסערע בושות ווי צו גיין יעצט צו דיין בעל הבית זאגן, קוק איך ארבעט שוין אזויפיל יארן דא, קוק וואסערע וועליו איך ברענג פאר די ביזנעס, קוק ווי די ביזנעס גייט וועגן וואס איך האב א חלק אז די ביזנעס גייט, סאו געב מיך א פעי אינקריס, קוק וואסערע אפערטוניטיס איך האב פון אנדערע קאמפאניס, טו מיר א טובה, איך מיין נישט טו מיר א טובה, איך וויל האבן א פעי אינקריס, קומסט עס אויף א גוטע וועג מיט א גוטע פרעזענטעישאן, דאס קען זיין פאר דיך איז עס א בושה, דאס קען זיין פאר דיך איז עס א געוויסע פחד ווייל ער גייט מיך וויאזוי אנקוקן פאר די פינף מינוט, אבער דאס צו טון יעצט קען זיין סאך א קלענערע בושה און סאך א קלענערע פחד ווי עס נישט צו טון און נאכדעם דארפן צוקומען חס ושלום צו מענטשן ווען דו מאכסט חתונה. סאו כמעט יעדער קען עפעס טון פאר דעם, ארויסצוגיין פון זיין קאמפארט זאון און מאכן עפעס א אנדערע ביזנעס אין די זייט, און איך זאג ענק ס'באדערט מיך ווייל איך שרייב אין די בוק אויך פון א מגיד שיעור וואס איך געדענק וואס איז געווען א הערליכע הערליכע שיינע בעל פרנסה און ער איז געווען א מרביץ תורה ער האט עס געקענט און ס'איז דא מענטשן וואס זיי זיי זיי האבן א געוויסע זאך וואס זיי טוען און זיי ווילן דארט בלייבן. נאו פראבלעם, אבער אויב דו זעסט נישט קיין אפערטוניטי פיינענשעלי צו זיין סוקסעספול דארט, קענסטו טרעפן אנדערע אפערטוניטיס ווי למשל, איך געב דיר א משל, פון א דידזשיטעל קורס וואס דאס קען טון סיי ווער ס'איז אין ביזנעס און סיי ווער ס'איז נישט אין ביזנעס. יעצט איז אזוי, די פראבלעם איז אז זייער אסאך מענטשן קוקן און זאגן wow ס'איז קאמפליקעיטעד, ווי פאנג איך אן, ווי ענדיג איך, וויאזוי גייט עס אויסקוקן, און דאס וואס איך וויל דיר ארויסברענגען אז ס'מוז נישט זיין קאמפליקעיטעד, און איז אויך זייער אסאך מאל טראכט מען אה דאס וואס זאגט יעדער איינער לאמיר איך אויך זאגן וואס יעדער איינער זאגט. די פאני זאך איז אז ווי מער דו זאגסט זאכן אנדערש פון יעדן איינעם אלץ מער גייט עס זיין אינטערעסאנט פאר מענטשן. אז דו גייסט דיך יעצט אויפשטעלן און זאגן קאפי פעיסט אזוי ווי יעדן איינעם, כ'מיין טראכט אריין, דריי דיר צו טראכטן, ס'קומט חאלעמויד פסח און ביים בית מדרש איז דא שירעם, קומען אראפ רבנים, מגידי שיר, דרשנים, און מען האלט דרשות, וועמענס דרשה האסטו ליב אויסצוהערן? לאמיר זיין אנעסט, גא? לאמיר זיין אנעסט, וועמענס דרשה האסטו ליב אויסצוהערן? ווער ס'שטעלט זיך ארויף און ער לייגט אראפ שווערע מדרשים מיט שווערע אהער מיט שווערע אהין, ער פארענטפערט שווער אהער, ער בעיסיקלי זאגט נאך וואס יעדער איינער זאגט, אדער האסטו מער ליב צו הערן איינער וואס קומט מיט א יוניק אפראוטש, ער קומט מיט זיין לעין, ער קומט מיט זיינע אינפארמעישן, וועמען האסטו בעסער ליב אויסצוהערן? און איך איך על געסן, כ'מיין איך טראכט אריין, איך בין געווען פאריגע וואך שבת, האט מען מיך גערופן רעדן אויף א פלאץ, סאו כ'האב מיך אביסל אומגעקוקט ביי די עולם, איך האב זייער ליב צו אבזערוון ביי א דרשן, ווייל איך רעד אויך אסאך פאר א ציבור, האב איך ליב צו זען וואס טוען זיי ווען ס'געלונגט, און וואס טוען זיי ווען ס'געלונגט נישט. און איך וועל דיר זאגן, רוב בעלי דרשנים זיי שטעלן זיך אויף ביי די מייק ביי פינף צען מינוט, ס'איז געווען בזיונות דארט, באמת בזיונות, ס'איז געווען איין איד וואס האט אזוי אזוי הויעך געשנארכעצט, אז יעדער איינער, די גאנצע זאל, ס'איז געווען צוויי הונדערט מענטשן האבן מיטגעהאלטן ווי דער איד שלאפט, באט רוב אירע שנארכעצן נישט הויעך, און ער שלאפט סתם אזוי איין, און ער געט זיך אוועק אויף יעדע פאר סעקונדעס נאך איינמאל און ער שלאפט ווייטער, דער בעל דרשן שלעפט איין דעם עולם, איבערהויפט אויב איז ער נישט געשלאפן גענוג שעה ביינאכט און ער איז אויסגעמוטשעט. נאכדעם קומט אן א בעל דרשן און ער פאנגט אן, איך וויל ענק דערציילן א מעשה בדידיה ועובדא, ס'איז נאך נישט דא קיין פֿיר און צוואַנציק שעה פון די מעשה, איך וואק אריין אין די האטעל, איך קום דא אריין און איינער שטעלט מיך אפ און פרעגט מיך, זאג מיר דו ביסט אפשר דער און דער און דער, ווייל איך האב דעמאלטס געהערט און דער און דער האט געזאגט, ער פאנגט אן צו דערציילן א מעשה און דער עולם איז אויף. די עולם הערט, פארוואס ווייל ער איז נישט טיפיקעל, ער נעמט אריין די עולם אין די סטארי, און אויב זאל ער נאך קומען און דיך צעווארפן א געוויסע געביידע וואס דו האסט, ווייסט אז רוב מענטשן מיינען אז כדי צו מצליח זיין פיינענשעלי דארף מען אוועקלייגן אסאך געלט און וועגן דעם מיינען זיי אז זיי קענען נישט מצליח זיין פיינענשעלי, זיי קענען נישט מצליח זיין צו האבן א רעטייערמענט, זיך חתונה מאכן קינדער צו אינדזשויען זייער לעבן און נישט ארבעטן ווייל זיי מוזן נאר ווייל זיי ווילן, רוב אירע מיינען אז דאס איז די קעיס און איך בין דא דיך צו זאגן ניין דאס איז נישט די קעיס ווייל יעדער איינער, איך מיין אזוי, עטליעסט מענטשן וואס קומען אן צו מיר, אפילו אויב זיי האבן נישט קיין געלט

וואס איך האב דיר יעצט געזאגט איז אנדערש ווי ווייט איך ווייס וואס רוב מענטשן טיטשן, וואס רוב מענטשן זאגן איז, לייג אוועק עס ענד פי פייוו, אינקלודינג מיך, איך האב אסאך גערעדט אויף קול מבשר אין די לעצטע הונדערט דרײַסיק שיעורים פון דעם, וויאזוי לייגט מען אוועק דארט, וויאזוי לייגט מען אוועק דא, וויאזוי רעכנט מען אויס, און אהער און אהין, און וועגן דעם איך וויל דאס, איך וויל דיך אבער געבן א וועק אויף, ווייל איך האלט נאך הונדערט דרײַסיק שיעורים, און מענטשן זאגן און און איך קען נישט וואס זאל איך טון? אקעי וויי וואס דו זאלסט טון און אפילו דו קענסט יא זאלסטו דאס טראכטן, וויאזוי קענסטו דיך געבן א שאקל אויף אז דו זאלסט אנהייבן צו פאוקעסן וויאזוי קענסטו בויען א אינקאם, וויאזוי קענסטו בויען א דידזשיטעל קורס, וויאזוי קענסטו בויען א אינפארמעישן טעקנאלעדזשי, און מיין נישט אז דו דארפסט טראכטן, וואס טוט יעדער איינער וואס טוט אזא זאך? וואס טוט דער? וואס טוט יענער? ניין! ס'איז נישט משנה וואס דער טוט און ס'איז נישט משנה וואס יענער טוט, וואס קעירסטו וואס יענער טוט, דו דארפסט טראכטן וואס קען איך טרעפן וואס איך קען זיין דיפרענט, און די זאך איז אויב דו קענסט טרעפן וואס דו קענסט זיין דיפרענט דארפסטו אבער אויך זיין פריפעירד אז ס'איז דא זייער אסאך מענטשן וואס ס'גייט זיי נישט געפעלן דאס, איך האב גערעדט פון געוויסע נושאים וואס איך גיי נישט יעצט ארויפברענגען דא, ווייל וועגן געוויסע סיבות וויל איך עס נישט דא ארויפברענגען, באט כ'האב געהאט געוויסע נושאים וואס מ'האט מיר געזאגט די זאכן טארסטו נישט רעדן דא, ווייל זיי האבן געהאט פרעשור פון איך ווייס וועם. אקעי? דאס איז איינס פון די סיבות פארוואס איך וויל אויך, איך לייג אויך ארויף מיינע שירים אויפן האטליין, עיט פאר פייוו, פייוו סעווען טו, וואן טו וואן טו, ווייל איך וויל די עולם זאל קענען דארטן אויך גיין הערן, ווייל ס'איז דא א מעגליכקייט איין טאג גייט מען מיר זאגן דו ווייסט חיים דו האסט אנגעהויבן צו רעדן זאכן דו רעדסט זאכן וואס דער וויל נישט מ'זאל רעדן פון עס און יענער וויל נישט, אקעי ווייל שטעל דיך פאר איך גיי זאגן רבותי צו חתונה מאכן א קינד דארף מען מער נישט האבן קיין חתונה זאלן, אקעי איך מאך א דזשאוק באט ס'איז נישט קיין דזשאוק ס'איז יא א דזשאוק וויאזוי דו ווילסט עס אנקוקן, אלע חתונות זאלן גיין קומען מאכן פרעשור, אוי די נעמסט אוועק פרנסה פון אידן. איך געדענק נאך ווען איך האב גערעדט פון די טען טאוזענט דאלער וועדינג טשעלענדזש, האב איך געהאט היט דעמאלטס, איך בין געקומען איך האב געסעיווט מיליאנס אוו דאלערס פאר היימישע אידן, ווייסט וואס מ'איז געקומען טענות? אז די אלע סופלייערס פון חתונה מאכן גייען נישט האבן קיין פרנסה, איי דו האסט דא טויזענטער אידן וואס איך סעיוו זיי, זיי זאלן קענען בכבוד חתונה מאכן זייערע קינדער, און זיי זאלן קענען אדורך גיין די תקופה מיט נחת מיט הרחבת הדעת איש לב אדם, דאס דאס האט יענער נישט געכאפט, כ'האב געענטפערט פאר יענעם דו זעסט נעם א קרעדיט קארד, כ'זאג פאר די גאנצע עולם מאך חתונה ביליג, נאר נעם דיין קרעדיט קארד גיי אויף טירטינט עוועניו און פאנג אן צו סווייפן ביי יעדע סטאר א קרעדיט קארד, צו שטיצן די אלע אידן און פערטיג. וואטעווער, מיין פוינט וואס איך ברענג ארויס איז, בי דיפרענט, האב נישט מורא צו זיין דיפרענט, יא דו קענסט זיין דיפרענט, און ווען דו גייסט זיין דיפרענט גייען מענטשן. קומען צו דיר. ווען דו האסט א ביזנעס וואס דו ביסט שוין מער ווי אפאר יאר אין ביזנעס, און אפילו דו האסט נישט קיין ביזנעס נאר דו האסט א פראפעשן, דו ביסט א קאנטראלער פון א קאמפאני, ביסט אין חינוך, אסאך אירע קומען צו מיך, ספעשל עד, וואטעווער, וויפיל יאר? ער זאגט מיר וויפיל יאר. איי פיינד איט הארד טו בעליוו, איך בין כמעט זיכער, איך קען נישט איי דאנט קנאו, איך בין איך בין א היימישע איד, ברוך השם, איך דריי מיך צווישן היימישע אידן, איך רעד כסדר צווישן צו היימישע אידן, איי פיינד איט הארד טו בעליוו אז א מענטש וואס האט עני פראפעשן, א מענטש וואס האט עני ביזנעס, א מענטש וואס האט עני ספעשעלטי, מער פון אפאר יאר, איי דאנט קנאו וויפיל יאר, דריי יאר, פינף יאר, צען יאר, וואטעווער, מער פון אפאר יאר, אז דו האסט נישט עפעס חידושים, עפעס וואס הי' הי' אומר, ר' יענקל האט א מהלך, קען זיין דו כאפסט נישט, דאס ווערט אנגערופן אימפאסטער סינדראם, דו כאפסט נישט אז דיין מהלך איז ווארטווייל צו שעירן, און ס'דא מענטשן וואס זיי גייען נעמען די אינפארמעישן וואס דו געסט, גייען זיי דורך דעם אויפלעבן, ס'גייט זיי העלפן אין דיע עריע אוו עקספערטיז, וואס דו האסט, כאפסט עס נישט, און וועגן דעם בין איך דא דיך אויפצווועקן, אהובי ידידי, מיין טייערער ידיד, מיין טייערער ברודער, וועק דיך אויף, ווייל דו דארפסט עס האבן, דו קענסט נישט עפארדן אז דו זאלסט דאס נישט וויסן, דו קענסט נישט עפארדן צו בלייבן באגראבן אויף דיין פלאץ און דו זאלסט עס נישט שעירן מיט מענטשן, דו דארפסט עס האבן צו בויען דיין פרנסה, צו בויען דיין ביזנעס, צו קענען האבן די פיוטשער וואס דו ווילסט בעזר השם האבן פאר דיין פעמילי, און דא האסטו א געלעגנהייט וויאזוי דו קענסט צו דעם צוקומען. און אדרבה, דו דארפסט קומען אז ווען דו זעסט שוין אז ס'איז דא טענות אויף דיר,

מצליח זיין בעזר השם, און די מענטשן זענען די מענטשן מיט וועם איך וועל קענען בויען מיין ביזנעס מיטן אייבערשטנ'ס הילף. און איך וועל זיך זאגן, מיט דעם וועל איך ענדיגן, מאוסט פיפל בעליוו אז צו עפענען א ביזנעס איז א ריסקי זאך, איך בין דא דיך צו זאגן, נישט צו עפענען א ביזנעס איז א ריסקי זאך, ער פארשטייט זיך גענצליך געבן און געט א טאנץ אריין אן קיין שום חשבון, באט איבערהויפט אין די וועג ווי אזוי אונז רעד מיר דא צו קענען בילדן למשל דידזשיטעל פראדוקטס, ס'דארף נישט קאסטן אפילו קיין געלט, אלל יו העוו טו דא איז ארבעטן אביסל אויף דיין קאנפידענס. סאו אויב ווילסטו מיטהאלטן אביסל ווי אזוי איך גייד מענטשן אין די זאכן, איך גיי אנהייבן בעזר השם מער זיך אריינצולייגן מיט דעם ווייל איך ריעלי, איי ריעלי בעליוו, איי ריעלי בעליוו אז די מענטשן וואס זענען דא וואס זיי הערן מיך אויס, און איך הער, און טויזענטער מענטשן הערן די שיעורים ברוך השם, אבער איך האב אסאך מאל מיך צוריק געהאלטן צו רעדן פון דעם, איך האב מורא געהאט אז מענטשן גייען זיין פיסד אףף, איך האב אפגעמאכט יו נאו וואט, ווער ס'פילט נישט ער קען מיט דעם רעזענעיטן, ער מוז נישט אויסהערן, ער קען גיין אויסהערן א צווייטן, ס'איז נישט קיין שום פראבלעם, באט איך וויל קריעיטן א געוויסע ענווייראמענט פון מיטן אייבערשטנ'ס הילף, מיט סייעתא דשמיא, ווייל איך, איי ריעלי בעליוו אז דער אייבערשטער וויל דאס, איך וויל קריעיטן א ענווייראמענט פון נאך אסאך טויזענטער היימישע אידן וואס זענען מצליח מיט א קאנפידענס און זיי ווייסן אז זיי קענען ברענגען וועליו און זיי זענען מצליח דורכן ברענגען וועליו, און איך גיי אויך אנהייבן צו שיקן מער אימעילס לגבי דעם, אז דו ווילסט מער אריינקומען אין די סירקל צו קענען זען וואט איים אפ טו, איך זאל דיך קענען גיידן, פליז שיק א טעקסט מעסעדזש מיט נאמבער וואן צו אייט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו, בעסיקלי וואס ס'גייט געשען, דו שיקסט א טעקסט מעסעדזש וואן, גייסטו צוריק באקומען א טעקסט מעסעדזש אז דו זאלסט שיקן דיין אימעיל אדרעס, עס צוריק שיקן דיין אימעיל אדרעס, און מען וועט דיך אריינלייגן אין די ליסט אז דו האסט אויך באקומען די אינפארמעישן וואס איך שעיר, וואס איך האף דארטן צו שעירן אויך מער טעקניקלי וויאזוי, מער הענדס אן הדרכה, באט ס'איז א זאך וואס איי ריעלי בעליוו טו טאוזענד טווענטי פייוו, מען האלט יעצט נאך פסח, גייס ס'איז אבאוט טיים, די עקאנעמי קוקט אויס וויאזוי די עקאנעמי קוקט אויס, יעדער איז ביזי וויפיל אייער קאסטן און נאכדעם האבן עסקנים אראפגעברענגט אייער און ארויפגעברענגט אייער, פאנג אן צו טראכטן בגדול, וויאזוי קענסטו בעזר השם מצליח זיין און ארויסגיין, מיין עבדות לחירות, עבודה מעיני והיוצא עיני.